Koro wadhi ka nyim sama ibiro ibiro king'eni dhi kanyo mibidwa chanda.
Kuja ichako chanda awera kodi ka bidwa chanda en ga wach ma. An aol gi wuothe gima wach. A sami biro ibiro sami biro ibiro kanyo.
Dadi nyisa ni wadwa wuothe gweng'u ni to nyaka nende mani. Oka wach ni ngadi ding do wa wach ni ni. Ah okay wach ngani.
Kendo nganyisi ni nitie ot moro monego wadhi odi to paro ni neno. Ot mineno wawe kacha macha ni giwuon. Koro adhi oda ma mara ma mara. In ikia ni in gi odi to wadhi e mokwongo ka- ne pod Mo ichada. a- a- ging'eny koro ing'eni mako ko ka ka alat joka koro An koro- we mondo adang' yo ng'ato kaka tang' saini na chek moro kar ka mondo wane kata kwa dhi abroad kinde ni. We ai weche mang'eny. Ab- Abiro.

Magi gik ma ng'iwinjo ni ng'ato bulo diel ochamo kende nikech nyathini. To kiriembe ga.
Abro riembe ka kiriembo gwen ne ji dhi dak gi gwen cha. Mm. Abro riembe to abro kelo ni gwen. Omera mo gigo mondo ichak kodhi tuku midhiye.
Magi a nyithindo ma kisirani kata kata kitimo ga. Kisirani adi bwana we anyisi gimoro kawuono mera sani piny kor koru. Eh. Wiya mit marach. Wiya mit marach ma wiya mit ni. Mimi akauna ah, chiu bwana nyaka saa uchiel bwana yudo ka nindo tera bwana. Nindo teri. Achiew saa uchiel bwana. Kwani nindo golo permit kanye nindo era ka nindo nyalo teri. Akia gino makodhoga gino. Kwani osain osain wach teri no ka chief. Ema kiani. Nindo teri na adi bwana. Isichiew yudo kinindo.
Kwani idonge kendi ma nindo teri ni. Achamo kuon gi gweno machamo nyuka bwana to nindo tera. Ai ai ai ai. Mano gimaraji bwana. Anindo kadwa tera takunga odhi report ka chief. Alafu nina nyathi ma ariembo cha. Eh. Nyathino layo bwa nyathino eh, layo nyathino layo to nyathino chiemo. To kipoga nyathino tich yawa. Apogo tich nade? Kwani layo ene gi percent adi? Nyathino layo 103%. Eh, to chiemo.
103 chiemo chiemo 150%.
Ai. Nyathino roma bwa nyathino roma. Tich. Eh. Ok odwa nyathino ok dwa tich. Ai ya nyathino kaw kit wuon gi malich kama na ya. Nyathini ja klasa boro ma dhi e klasa uchiel. Eh. Nyathimi neno ni. Yawa, milambo bi. Ah, ah, ibiro gi nyako moro ka. Ah, ah, manya bi. ma, a- ma gima ok nyal timre ing'at achiel pok igonyo dhok pok iywe jikon nyathini isechako biro gi nyako Donge ne Magi- was- ne wasewinjore gi mamau ni sa iwe sida mineno tindo tindo gibiro ok- tiwachona mos. ok bochuli Eh?
nyasaye achiel chakre kawuono ok chuli e dala Ano ka. ka dhok sani ang'e ni pok inyiedho We- Ok Donge na- gisi ah, ah, tiyo. ne Nyako. Bana, nyako- Chakre kawuono kik ichak ibi gi jamani ka. Nyathini nya- jamani kwanwa dhok. Pok Akwa ogolo nadi dhok. bana pare ni wacho ga weche moko ma important bwana. Nini sani tiyo tija nitie dada. No ng'an ga pilot kusibi da yie gi gik ma ng'ani wacho kar kae. Pilot manadi.
Isedhi kwath mana dhok kawuono ka dhok ok oyie kaka nyoro. A- a wach dhok manadi. Hmm? Wach dhok mani minyisa in. Al- Ang'e kata dhiang'. Koro ka mibiro ere dhiang' nyisa miya ranyisi mar dhiang' ni dhiang'. moro Ranyisi ni- nadi? Ha?
Dhok dong nie kuli isegolo dhok. To dong dho- dhok dong Ah, an sani an pilot bwana. Ah, pilot marie budhok.
Bine bwana hii weche moko mine ni wacho ga mang'eny ni. Monde go to ng'ani ma- ma gicho nego beni ng'ada ng'ada kacha ni tip. Tim Eh? yani, tim yani. Hmm? Dhi kumi dhiye. Hmm. An kik tek dugi nyako no. Ah, ah, ah. Yako mane. Madam nga nikikwach ni weche maneno moko ngan pala hata sam acha msara monthly. To Dong. ere kaka in pailo to wacho ni dhi gol dhok. Koso in- Odhi ogol dhok e kul. Gimoto miwacho no story, mano ok gima real, mano Sani story. dhi gi jumba ariyo kapok jamani olwokre. Jumba di ariyo kapok olwok ka minene ni. Eh? Pare ni ngani wuondi, ya bana babeka Lewni ba wakelo ni mana koya Su- Sudan. Okawo uso. Ne ni idhiyo.
An koro kik ilu bang'a kuma nyalo dhiyo kod ionge tich. Ija Yawa ng'ani wuondi yawa. Gik ma ng'ani wacho gi wuondi yawa. Ya ng'ani yawa.